Nuestra transmisión vía internet en la página de www.radiosenparaguay.com barra popular péva rupive a veces tapichakuéra ñane retã memby o Soka jave jepi Radio Popular kanindejúre ambue tetã, ambue continente-gui omog̃uahẽ jepi ñandéve saludo ha jaguerovy'a péicha Paraguái memby ojejuhúre heta meguáicha ohendúvo hína Radio Popular kanindeju. Ha tapichakuéra a veces como regalo rohenduka chupekuéra la Polka paraguayami, especialmente umi Luis Alberto del Paraná umi heta opurahéi ñandéve oĩ jave tetã ambuére, ambue continente-re ombotucha, oguerochichĩa, oguerohory'o ñande retã Paraguay. Péicha rupi avei ohendu ñande saludo tetãguakuéra ñande sarambia Ko yvy tuicha javeve, ikatu hag̃uáicha jatypeka hína ñamehora hag̃ua ñande nivél de vída, ko avese la jaipykúi jaheka nuevas oportunidades, péro ñane retã, ñane rembiandu jaraha, ñande arte jaraha ñande korasõme.

por Facebook en la página de Radio Popular Canindeyú 95.5 FM, jajapo transmisiones por Instagram, avei jajapo transmisiones al aire, alcance mío, jupytyhápe ñande puhoe ñañohendu, ha péicha ikatu hag̃uáicha jajapo ñondive Paraguái jaipotáva cada uno.

Ko akõ aravópe táva Kuruguatýpe jaguereko veintiséis grádo centígrado. Jareko hína cincuenta por ciento de probabilidades jaguereko jeývo ama este día ára, este día martes. Mba'éicha? Jaguaserose jakuvónte voi ave táva kuruguatýre hína ha según la ko ñañandúva hína niko ha'ete voi la ambiente aguasero mba'énteva voi itihína péro Oĩjo'i cincuenta por ciento de probabilidades ko ka'aru rehegua jaguerekóvo gueteria aguacero. Upéicha avei ko'ẽrõ ára ha avei jueves osegi hína la probabilidades okývo ñande, incluso altas probabilidades. Jupi jey oho la probavilida jaguereko ama regular porã jey día miércoles ha día jueves. Entonces ñande ára reko ñambyapu'ao ja'e ojupe de que martes, miércoles, jueves oĩtiha probabilidades okýo ñande hína ápe táva Kuruguatýpe. Ñande ára reko ñambuéta a partir del día viernes Día viernes más bien arai imbarete porã tanto hína ndokyporãvémai péro a partir de sábado katu kuarahy afúltama oĩ treinta grádoma oĩ la máxima ha domingo g̃uarã tuja treinta y un grádoma oĩ la máxima ha upéicha ndaiporivémai ama durante los primeros días de la próxima semana De rrepénte ko ama kontinuádo ho'a hína ñaiñambuétama hína de rrepénte ko ári ñañaha'arõma hína ótra etápa de manifestasión klimátika. Ha péicha ñande Jára volunta hína asíke ja ha'e ñande Ru guasu oikuaa la ojapóva.

Exhibición gimnástica y rítmico he'i voíngo, organiza hína la Escuela Básica número 6146 Defensores del Chaco del barrio San Miguel Kuruguaty. Péango el veintiocho de octubre-rã hína pe oñembo'añetéta hína a partir de las siete de la mañana Polideportivo Curuguáve. Pe la entrada general cinco mil guaraníes ikatu hag̃uáicha oñesolventami hína gastos de organización. Ko'ag̃aitépe ja

Ocho institución okonfirmáve hína son prácticamente veinticuatro, veinticuatro número mba'e ja'e chupe de la, dentro de la competencia jahecháta hína. Ha upéva jaikuaa hag̃ua mápa la orekóva mejor presentación umi oĩta hína peteĩ jurado ointegráta hína gentes

Muy, muy bueno, muy serio ha iñimportánte ñane familiakuéra ñaakompaña ha toreko hikuái oportunida déntro de esa edukasión integral, mba'éichapa ikatupyry avei ñane familiakuéra hína en kuánto es la depórte, pe exhibición gimnástica-pe oĩta avei Justamente algunos números de destrezas, pórke ikatupyry la ñande juventukuéra ha umi ipremiombaite-ta he'i. Péva ha'e peteĩ emprendimiénto orekóva voi peteĩ respaldo legal a través de la, del, Jahechami pe niñez y adolescencia rehegua ha'ekuéra oipotavẽ oñefomenta la deporte sano para nuestros jóvenes. Entonces avei de repente emprendimiento'ãva hi'ã voi algunas instituciones odeclara de interés entre ellos la niñez de la niñez y adolescencia, ha upéicha avei ko DENI oguereko avei las municipalidades, de repente las municipalidades ikatu avei odeclara de interés distrital, ha upe ári torrecibi la apoyo ha toñedimensiona la importancia real. de de la educación integral de nuestros niños y jóvenes ha upe área avei ñande ñande'aguara hag̃ua sy túa educadorháicha ñane mitã ha ñane juventukuéra kuru guatéñore. Así que felicitaciones desde Radio Radio Popular Canindeyu a la gran familia educativa de La Escuela Básica número seis mil ciento cuarenta y seis, Defensores del Chaco del barrio San Miguel. A ver, ñahendu polka paraguaya che a'a porque audiencia ojerure polka paraguaya, nde'íla mba'e música-pe.

De mba'éicha héra pe propaganda ñambohasave mba'éicha la heraite. Spot. Ha péa péango ndaja'ekuaái propaganda aja peteĩ péa ha'e peteĩ adhesión de Radio Popular Canindeju ha Emprendimientos Educativos ha péa iporã avei ñañomongetami péa pe espacio ko forma de adhesión comunitaria avei oguerekóva Radio Popular Canindeju dentro de su esencia, su

Ikatupaite haja accede como una forma de adhesión de radio popular Canindeyu porque kóa radio comunitario ha ñahenduháicha hína pe spot he'ia a veces Abel hína ñande jingle ja'énte oĩ chupe pero miaja otro término páva ha'evéma che época pegua ñahendu hína mba'eichaitépa ndajajapói propaganda ni

Oĩ hasymi ha mba'e escuela, capilla, eh, umi ape guarã hína la ñande espacio comunitario entéro mba'e iporã arãme, péro ndaivaiarã ajépa Un poco antes ja jajáma ñañomongeta japrepara hag̃ua porque ñañe ñaidentifica porã avei pyva'eseitépa oñenfokáta hína cada cada actividad ikatu hag̃uáicha de la mejor forma jajapo avei la ñande marandumi. Ko'ág̃a gotyo forma de marandúnte avei solamente que con un estilo diferente. Ha péva ha'e uno de los este peteĩ módo oñemboañete hag̃ua hína la esencia de un radio comunitario. Péva pe comunida mba'e ja'e hína ha la comunida ningo ñaĩ diferentes actores. Upévare Ja'usufruituáke la espásio. Oĩrõ hasymia, oĩrõ omarandu Tupao rupive, japoiséirõ algúnos mensáhes edukatívos. Entéro mba'e ideprovécho va'erã komunidaháicha entónse, kóa ko espásio ja'usufruituakuaa. Péicha avei. Ñahendu hína mba'éichapa oñe'ẽ pe Salud Pública-re pe mitãkuña oñe'ẽ vacunación-ndai, pe doctor ndive ha'e jane oñevakunasevémai, péro había sídora oñevakuna gueteríarã. Entonse umía hína la marandu, peteĩ forma vai marandu ñamog̃uahẽ hag̃ua radio comunitario rupive. Péva ha'e la esencia, entonse ja'érõ por ejemplo propaganda mba'e pe. Prácticamente marandu ja'enterarã porque ndaha'éi propaganda opoía hína radio hape'ape ocomprende rupive mba'éichararãpa la desenvolvimiento de radio popular Canindeyu la escuela básica número 6146 ja ousufructuáma hína péva pe espacio ha mba'eichaitépa iñimportante hína ocho centro educativo de un distrito ha péva pe Espacio de Radio Popular Canindeyú ndaja'usufrutuáirõ mba'éicha jaikuaáta, mba'éichapa ñande familiakuéra oime'arã he'i ñande hína jaháta rohóta ropractika mi escuela para que rorrepresentárõ la institución-pe Péro sin embargo ñande nog̃uahẽi las informaciones correspondientes. Umi rupi iñimportanteterei jaipuru porã la espacios comunitarios, ñañomomarandu, ñañomongeta, jaipuru, jaikuaaka oikóva hína, oikóva hína ñande, especialmente ñande comunidaha rupi. en todos los medios ha avei péva jaipuru hína otro ropermitíva ñande la tecnología Facebook ikatu jaipuru la internet og̃uahẽ rire la mensajemi avei algún marandumi a veces ñane gentekuéra umi ápe Jahechaga umi oñahenduse ñande polka paraguaya, entonces tapichakuéra oĩ ambue tetãre avei ousufrutua, porque péva ha'e la ja'eháicha imagina peteĩ sentido comunitario ha más todavía peteĩ sentido jajoaju hag̃ua en nuestros emprendimientos dentro de lo que es la cultura, el deporte, la religión.

Abel ha kuvoiteíngo ñahendúna polka paraguaya mba'éicha ajaguerovy'a ko ka'aru jahávo hína oñondiepa guasu. Mba'e oiko?

Péicha ñahendu hína polka paraguaya, péro ipúpe teĩ ha'etéva, pórke jagueru'ã amandu'a avei ñane angirũkuéra este mba'éiko Ruiz héra, Heliodoro, Heliodoro Ruizva pe primera músika ñamoĩva ko'ag̃uaig̃uite, kómo arránke ningo Heliodoro Ruiz, este diésieocho de oktúvre jasaluda míva Heliodoro Ruizpe. Ja'ave oĩ avei ñane compañera de trabajo ña Sebastiana Benítez, oĩ Juan Aquino, oĩ Perla Garcete jasaludami chupekuéra dieciocho de octubre rehegua. Entonces tei. Fecha especial ñande compromiso partidario ári ha ave Radio Popular-gui peteĩ espíritu pluralista ha ndaha'éi ojerradicaliza peteĩ idea ári porque la comunidad-gui pluralista diferente campana pu ñahenduva'erã, así que Muchas felicidades a los afiliados al Partido Liberal ko dieciocho de octubre rehegua. Angetéteĩ oyente ohenói ka'arete ñamusicaliza jave hína he'i gustoitereiha chupe la polka paraguaya hína ha ñande rapykuereve jaheja jeýta polka paraguaya porque oĩ japysakáve ñande reko ñande mba'e teetea Polka paraguaya ohayhu en doce regalo a la audiencia ñande apykuereve jaheja jeýta teĩ seleccionete ág̃a ikatu hag̃uáicha ja jaguerohorýko ñane mba'e teetea. Jañomomandu'amína avei ko ñande naranja, ñande mandarina, apepu, pomelo ha péicha oĩa guive cítrico kuéra hína ningo ohog̃uehũmba ñandehegui. Ha la ivaí'arã jajogueromandu'a'imíve toguehũpa mba'ete hína pórke ipahápe por lo méno ásta ndaja'umo'ãvémai la naránha, la húgo de limõ momía pórke ko toguehũ ombopiru ñandehegui la ñande sítrikokuéra hína. Ñamombe'umína ojupe de ke oĩha la vícho oipytéa, oheréia, oisu'úa. Ha péa pe mba'asýre ñañe'ẽ hag̃ua ñañe'ẽ'arã exclusivamente pe vícho oipytéare. Pépe jareko hína pe ky, ñande ja'e chupe ky, péa pulgón. Ñande ky ja'e chupe upéva oipyte, upéi pe panambi'i ja'éa pe blanko'ía ovevepa ñane tĩmbára, entóes oikepa upéva pe panambi'i héra mosca blanca upéva oipyte avei. Ha upéingo oĩ avei pe tipo tanimbu jatopa pe planta rakãre a veces upéva avei, upéva héra cochinilla oipyte avei. Son tres tipos de plaga oipytea la ñaidentifica porã aja. Bueno, mba'e la ojapóva ko'ã vicio ã ñande ko plaga ja'e'arã oĩ chupe porque la mba'e vai ojapóva py plaga. Ha'ãva tres plaga ja'e chupe. Ko'ã oipyte la planta ruguy ha'eha la savia ha upéi katu ondyvu hikuái ha pe ondyvuo Pe líkido osẽha pe tánto, pe ky, pe panambi morotĩ, pe kochinillagui, upéva oguereko heta isavór dúlse, he'ẽ guive ahe'ẽ asuka. Ha upe he'ẽnguére upévare ou oñealimenta por lo méno oĩ peteĩ dosciénto espésie de óngorupi ou oñealimentáva oservi de aliménto. Pe ikatu hag̃uáicha oñe'ou upépe, ja'e chupe ndaha'éi ai la ojeparasita, síno oñealimenta, ndaha'éi pe ójare ou oñealimenta ha'ekuéra pe vícho rendykuére. Upéva la ikláro'ã pe óngo ñanoñealimentave mai la Plántare síno oñealimentáma pe vícho opoíva pe mba'e asukápe ijuru rupive. Ha'ekuéra oreko peteĩ típo alfilér oipyte hag̃ua la isistéma digestívo he'íngo chupe, la ijuru rangue. Ha'ekuéra oreko peteĩ alfilér ha upéva omoinge la Planta retére ha oipyte pe planta ruguy héra savia ha upéipe ondyvývo umi vício katu ja opoíma peteĩ sustancia he'ẽa ha upéva rejaúma la hongo oñealimenta. Entonces la vício la oñealimenta la planta plántare, la planta ruguýre porque oipyte ha la hongo katu oñealimentáma pe líquido opoi a'ã vício. Mba'e la oikóva upéicharõ mba'ére la omano ñañeporandu. La planta ningo oikotevẽ avei la energía solar. Ñande jaikuaa hína a veces ñande ser humano mismo a veces jaheka la kuarahy ahí no jajehechakase la kuarahýpe ahí ha upéicha ahí la planta o recibi peteĩ energía. Ha upéi oĩ la proceso de fotosíntesis he'i chupe. La fótongo ha'e luz ha la síntesis katu peteĩ proceso de transformación oikóva pe planta ryepýpe ikatu hag̃uáicha ojeaprovecha la, la energía ha oadquiri pe color verde umíva umíva, todo gracias al proceso de captación de energía del sol. Ha mba'e la oikóva pe Planta niko omohũmbaite la planta rogue omohũmbaite ñandehegui la hongo ha moõ rupi oiketa la la energia solar moõ rupi oiketa ha upéicha niko la ñande planta ñamombe'u ojupe hína de que omanoha por falta de fotosíntesis porque noguahẽi chupe la energia solar preventivo ña controla tarõ. Jaipuru la venéno oikea la planta ruguýre, pórke la planta ruguýre okorréta la venéno ha pe oipytéo pe planta ruguýre oñemeskláta la venéno ha pe oipytéo ojukáta la vícho. Entónse mba'e la jajapo peteĩ kontról preventívo? A plága áa ñakontrolárõ en fórma upépe jajaprevéma hína la enfermeda. Aníkenatei Ñande jaharõ oĩha japysakápe hína jahatã jajogua agroveterinariaha rupi ja'érã oĩ ndajaikuaáirõ umi venéno oikéva plánta ruguýre pórke akontrolase umi oipytéva hína vícho. Upeichaite ojejeruréarã. Upépe ñakontrola upéicharõ nahoguehumo'ãi la ñande naránha, ñande apepu, ñande mandarína ha orresivíta la energía solar ha katu Upépe jaguerekóta buenos frutos. Ñande ipiru ñandehegui hína. Upéi una vez de que katu ojaarra upépe ñajandepy'apýma pe toguehũma la ñandepy'apýa. Ha ñande upe ajapoko hese jajatopa voi ha'ete ijaceitoso-va, entonces nde'ivai gentekuéra pe ñande ao. Ha ou umi ajajohéi hague pe jabón ryju, idetergénte ajajohéi hague tembipuru rykue umi ñañohẽ la ñande ñande plánta roguére ikatu hag̃uáicha, pórke ñandépe jaikuaa upéiva detergénte umi jaipuru pe ikyrakue ojepe'a hag̃ua ñande ha ikatu hag̃uáicha jaipuru ha entónse pe kyra opyta pe ójare Avei mba'ére upéicharõ ndojoheimo'ãi ñandéve en gran medida la ñande ñane planta cítrico. Ani jaje jadesperdiciáti a veces charara ñañohẽ pe javõ rykue porã, upéva ñambyatý peteĩ balde-pe ha ñañohẽ la ñande ñande cítrico-re porque osino gentes la ndajajapóirõ la ñande parte dentro de poco Hasta la ñandeproduccionkuemi la cítrico umíva ndaja'umo'ãvémai ha ñadependéta siémpre de la compra. Entonse péva peteĩ pequeña pincelada a grandes rasgos ikatu hag̃uáicha jaikuaa ha oĩrõ ñande alcáncepe japractica el control preventivo, He'iséva hína ñakontrola la vícho, osino katu jajajapóma peteĩ kontrol kasero'ípe óngo jajohéi hag̃ua pe óha ikatu hag̃uáicha la ñane plántape og̃uahẽ la energía solar ha oñemoañete el proceso de fotosíntesis en la planta ha ñane mitãkuéra ha ñande rogapýpe ja'u jey jahávo la naranja, ja'u jey la jugo de apepu, limón, pomelo, porque